Нинди балалау ди ул? Оныгымның баласын карыйм, кибеткә киткәннәре. Менә мин дә оныгымның малаен карыйм. Ә, синеке кем, кызмы, малаймы? Сыңа әйтеп торам бит. Оныгымның малаен карыйм. Ә, минеке дә кыз инде, кыз әйе. Кай әле, карыйк әле. Менә

Кара инде нинди матур бит ул. Кара әле син аны. Бер күзе бабасыныкы, бер күзе атасыныкы, борыны инәсенеке, авызы абисыныкы, әнә чәчләре шок минеке инде. Кара әле мәйтәм, сез бу баланы әле запчастьләрдән җыйдыгызмы соң? Авызы синеке, борыны бабасыныкы. Нормальный бала түгелдер бу. Кит инде нинди запчастьлардан тагын. Эй, Алла, нинди запчастьлардан булсын бер дигән бала нормальный. Карале, Мәтрүнә, бу балага нәрсә ашатасыз сез? Минем дә беләсе килә бит әйтә әле. Менә Хөппенисә ул сүзне кычкырып әйтмим мин. Кычкырып әйтсәң, акыра башлый, сагый башлый, җылый башлый. Яңа туктады бит, ишетеп торасың менә. Әйт әле, кулың белән булса да, минем дә беләсе килә бит. Нәрсә ашыйсың? Тап шул түгәрәк инде. Пылесос.
Соң инде пылесос инде, нинди пылесос? Икәү, түгәрәк, кем сиңа әйтәм. Эчендә сөте бар, и хәрефенә башлана. И, икмәк инде, аңладым, икмәк. Бу хәдәр надан булсаң да булырсың икән. Юк инде, икмәк түгел, нинди икмәк булсын инде.
Соң сезнекен белмим нәрсә ашаганны. Безнеке нормальный балалар шикелле ими ашый. Эй, нигә әйттең инде? Тагын җылый бит инде менә. Эй, Ходаем, нәрсә булганда туктат моны. Нигә җылый инде бу? Әйтмә дидем бит, нигә әйтәсең инде аны? Эй, Аллам, эй, Аллам, менә суктатырга бар иде. Эй, телеңә тиешә чыккан нәрсә. Менә суски бар иде, хәзер җудыртам да бирәм. Мә, мә, мә, каптыр тизрәк, мә.
Карале ничек тәмләп ашый. Карале мен әйтәм, син моңа балы сүсертеп бирдеңме соң? Самагон.
Кит быннан. Минем балада алкоголик ясамакчы булдыңмы ни? Нинди алкоголик инде? Ана карале ничек тынычланды. Рәхәтләнеп сурып ята ана. Тынычланды. Әйе, шул, әйе, йокларга да маташа менә хәзер. Кор әле, менә җыласа, миңа бирерсең. Мин үзем җырлар чыгарып җырлыйм. Кая китер үзем. Җырлап карыйм әле. Мә. Йокла, йокла, Абдулла, йоклаган кеше бай була. Нинди Абдулла кит моннан, мә. Минеке бит Ринатка. Татарга чыкты бит минеке. И, татарга чыккач культурный була инде ул. Үзем җырлыйм, синең тузга язмаган җырларыңа ничек җыкласын ул? Йокла, балам, йом күзең, йокла, кызым, йолдызым. Әниең эшкә китәр, аннан соң кайтып җитәр.

Кара әле акты бит, акты нишлибез инде? Памперс бар бит, памперс куябыз хәзер. Кара әле аны бирмәделәр бит миңа, менә хәни нишләтәбез инде. Кая, кая, карыйм мин әзрәк белән памперс. Кара әле, яшь чагында 50 шәр кырыгар марледан тегә торган ик хәзер инде. Әйе, хәзер памперс дигән балалар. Кара әле ахирәткәем, бутадым бит мин моны. Кайсы синеке, кайсы минеке соң моның? Соң, икесе дә бер төсле инде. И үзе икесе дә бер төсле дисең, хә нишлибез инде? Әй, кайгырма, Хөсниса, аларның теге бит синеке бит малай.
Менә кара Минеке кыз.
Хәзер карыйбыз, аларның бит теге әйберләре ике төрле була. Әй, Ходай каем, менә нишләрбез инде? Уф, Аллам. Эй, нык шише бетермә инде.
Ай, ситтирә бу. Кара әле бу пожарник булырдыр. Пожарник, пожарник, минеке олигарх була, мә. Олигарх?
Әйе. Менә мин аны фабрикага бирәм үземнекен үскәч. Нәрсә?
Фабрикага тегүш итеп мени? Юк инде, җырчы итеп, ана теге шамкай кебек. Эй, алай икән.

Кем дисең, нинди кыр кәҗәсе тагын инде? Эй, мәтрүнәкәем, сине алдадым бит мин. Эй, күршенең баласы бит бу, балаларныкы түгел. Хәлемне дә белгән кеше юк бит. Әллә исән мин, әллә тере мин. Бер хәлемне белмиләр. Кит инде, мин синең өчен сөенеп утырам. Тагын мин әйтәм, оныгы кайткан, онык чыгын карый дип торам.
Эй, Менә бит коймаклар да пешерәм тәмне итеп. Кемнәргә ашатыйм инде аларны? И, ничек кемнәргә булсын? Минем жучка бик тәмләп ашый синең коймакларыңа. Бер сүз дә әйтеп тормый менә. Ашатырсың шуңа. Нинди жучка инде, нинди жучка? Менә көн саен почтага барам, берәр открытка салмадылар микән, хәлемне белүче юк микән дип. Минем дә бит менә кеше баласы үстерәсем килә, кеше баласын ашатасым килә, карыйсым килә. И, алай булгач, мин әйтәм, Хоппаниса, мин сиңа үземнең дуңгызымны бирим. Ашатырсың, эчертерсең, үзең чыгарган җырларны җырларсың. Только ул җырлардан җан тәслим кылса, үзеңә үпкәлә инде. Эй, Мәтрүнәй, кара әле. Нинди дуңгыз инде. Миңа бит кеше кирәк, кеше. Минем аралашасым килә. Дуңгыз дип утыра монда, карале. Карале, Самсунмы? Юк, минеке нәкия генә. Әйе, Альбин Закировна, әйе, әйе. Юк, җылый буламысың? Җоклады да җоклады, әйе, менә рәхәтләнеп сафка да йөрибез, әйе. Хәзер очар кыш булып кайтып җитәбез. Хәзер кайтып җитәбез. Нинди Альбина Сакировна тагын? Очар кош кебек ди. Кем ул тагын? Ох, иләткәем.
Мин дә шул күрше баласын карыйм инде. Үзебезнең балаларның бит вакытлары юк. Заманы шундый. Шәһәрдә яшиләр. Шунда бүке димә шул бүкедән чыгармыйча интегәләр инде. Эй, килер әле бер вакыт. Безнең балалар да кайтырлар, безнең янга да кайтырлар. Яраткан әбиләр янына кайтырлар.